Merħba għal din il-wirja t'episodji dwar il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Dak kollu li se tkunu qed taraw Statwi, xenarji u aċċessorji ġew maħduma mill-artist naduri Charlie Camilleri. Nistiednek tibda din l-esperjenza billi tgħaddi għall-ewwel episodju. Hekk kif tisma' din in-notifikazzjoni, ikun spiċċa r-rakkont u tkun tista' tgħaddi għall-episodju li jkun imiss, billi tagħfas in-numru li jkun abbinat mal-episodju. Jekk jogħġbok oqgħod attent li ma tmiss xejn u l-organizzaturi wkoll javżaw illi mhumiex responsabbli għal xi inċident illi jista' jinqala'. Grazzi ħafna. fostna għax ħabbna. Ġesù fid-deżert. Kienu jiem ta' sawm u penitenza, preparazzjoni għal ħidma li kien ser jibda. Ix-xitan xtaq itellef din il-ħidma u ttenta lil mulej għal tliet darbiet. L-ewwel riedu li l-ġebel jagħmlu ħobż biex itaffilu l-ġuħ. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Imbagħad ħajru jintefa' mill-għoli biex jara l-anġli jiġu u jilqgħuh. La ġġarrabx il-Mulej Alla tiegħek. Fl-aħħar wegħdu s-saltniet kollha tal-art, basta jagħtih qima. Il-Mulej Alla tiegħek tqim

Għax ħabna ried jibqa' magħna għal dejjem. Issa Ġuda kien telaq biex iwettaq ħsieb moħħu. Ġesù ħares madwaru lejn il-ħbieb tiegħu u li miegħu kienu telqu t-toroq tal-Palestina jgħallmu u jagħmlu l-ġid. Imbagħad refa' ħarstu 'l fuq u b'ton majestuż lissen il-kliem li kellhom jibqgħu jissemmew għal dejjem, Ħudu u kulu, dan hu ġismi. Ħudu u ixorbu, għax dan hu demmi. Agħmlu dan b'tifkira tiegħi. U hekk twettqet il-wegħda li kien għamel il-Mulej l-għada tal-miraklu tat-tkattir tal-ħobż, li ser jagħtina ġismu bħala ikel u demmu bħala xorb, u li min jiekol minn dan l-ikel u min jixrob minn dan id-demm ikollu l-ħajja ta' dejjem. Ġesù fil-Ġetsemani jaċċetta s-salib. U Ġesù ħalla l-appostli l-oħra warajh u ħa miegħu biss lil Pietru, Ġwanni, u Ġakbu. U daħal iktar 'il ġewwa magħhom fil-ġnien taż-żebbuġ sabiex jitolbu ftit flimkien. Imma t-tliet appostli kienu għajjenin u wara ftit tal-ħin raqdu. Ġesù iżda ma raqadx. Għalih kienet siegħa iebsa u bħala bniedem beża' mit-tbatija li kienet ser iġġib magħha. Talab biex jekk jista' jkun jitwarrab minnu dan il-kies ta' tbatija. Imma aċċettah u tħaddan mas-salib ladarba kienet din ir-rieda ta' Missieru. Ir-rebħa li x-xitan, simbolizzat fis-serp li jidher ħdejn il-Mulej, kienet issa sfumat, għax il-Mulej kien ħallas b'ħajtu u b'demmu d-dnub ta' Adam u Eva u fetaħ għalina lkoll bieb is-sema. Kif wasal li ċaħad lill-Imgħallem? Kif wasal li jittradih? Ir-risposta ma nafuhiex. Uħud jgħidu li għamel hekk għall-flus, oħrajn iżda jgħidu li Ġuda kien jaħseb li n-Nazzarenu ser ikun mexxej qalbieni li jeħodha kontra l-qawwa Rumana u joħroġ rebbieħ, u hekk il-Palestina tinħeles mill-ħakma Rumana. Iżda meta Ġuda sema' lil Ġesù jitkellem dwar l-imħabba u l-maħfra, fehem li n-Nazzarenu ma kienx il-Mexxej li xtaq u għalhekk ried iwarrbu. Kien x'kien il-ħsieb ta' Ġuda, żgur li t-tradiment li wettaq niktu bis-sħiħ. Iżda flok talab maħfra, iddispra u spiċċa ħajtu ħesrem.

l-artist li ħdimt deliverja jisima għaliex, l-onor tagħha huwa frankly mifsud u din il-wirja għandha ċertu affarijiet partikolari għax hija interactive. Għand il-QR code u anke tista' tidħol bl-istorja u tara episodju wara ieħor skont in-numru li kellek abbinat magħha. U għandek anke ċertu xeni anke biċċa minn huma anke emozzjonali. Huma libsin drab u maħdumin minn mix media, ġifieri kull materjal li tista' timmaġina jidħol fix-xeni mhux bilfors dak jew dak, kull materjal jista' jidħol. Bħalissida tikkonsisti b'satax il-biċċa imma 'l quddiem ħa tkompli tikber kull sena tikber ftit ftit.